تے ایندی تاریخ کیا ہے۔ دوستو ساراں توں پہلے تاں میں توکوں لئیا دے ناں دے حوالے نال ڈسیندا جلاں کہ سارے رسبے دے وچ ہک بوٹی ہوندی ہئی جیکوں لئی آکھا ویندا ہئی تے لئی او درختاں دے اتے بے جا ہر جھا تے چڑھی ہوئی ہئی ہر علاقے دے وچ ہئی تاں ایں علاقے دے وچ اوندی فراوانی ہئی جیندی وجہ توں ایندا ناں لئیا پئے گیا۔ اور لئیا کڈن کنے ہے جیڑا کنے دریا سندھ ہے تنا کنے سریا دی ثقافت موجود ہے لئیا دریا سندھ دے بھاری کمبر دوتے ہے ایک دریا دے کنارے دوتے ایک شہر ہے تے اتھاں دے رہن والے جڑے سب تو پہلے پہلے ہیں کیہل کوٹانے مور کمبھار تے نانگے اے پنج چھی قبائل جیڑھے کہ بہوں عرصے توں اتھاں آباد ہن۔ جیڑھا مور ہن جیڑھا قبیلہ مور ہے ایندے بارے مختلف رائے ہن کجھ لوگ آدھن کہ چندر گپ موریہ دا خاندان ہے یو ہئی تے او اتھائیں ہوں پروان چڑھا ہن او لیا دے ہن تے لیا ہی انہاں دا جام پل دا علاقہ ہئی تے کجھ لوکاں دی اے رائے ہے کہ اے مول رکھدے ہن تاں واسطے انہاں کوں مور توں موریا آکھا ویندے۔ لیکن مرشد اشو لال نال اج ملاقات تھئی تے انہاں نال میں ذکر کیتا تے جیڑھے ویلے مور دا مور فیملی دا ذکر تھیا تے انہاں نے آکھا کہ اے مور بیسیکلی ایں توں نئیں مور توں مراد اے ہے کہ اے مور چنہاند اتے اے کیہل ہے تے اتھاں آ کراں گی ایندا ناں کیل تھی ویندے چنہاند اتے ایندا ناں مور ہے پیا۔ دوستو مور بیسیکلی انہاں بندیاں کو آکھا ویندے جیڑھے کشتی ران ہوون یا جیڑھے کشتیاں چلاون والے ہوون جیڑھے سامان بردار کشتیاں کو لمبے عرصے تے دور تے دور دراز تک گھن ونجن۔ دوستو ایہ جیڑھے قبائل دریائے سندھ دے کنارے ضلع لیہ دی دھرتی دے اتے ساراں توں پہلے آئے انہاں دے وچ کیہل، کٹاݨے، مور، نانگے تے کمبھار ہن پئے۔ انہاں دا کسب نویاں چیزاں بݨاوݨا، کمبھار مٹی دے برتن بݨیندے ہن جیڑھیاں انہاں دیاں عورتاں ہن او پوتراں دے پڑچھے، دریاں تے جھبیاں تے اس طرح دیاں چیزاں بݨیندیاں ہن۔ تے ایہ ٻالاں دے کھلونے وی اتھوں بݨیندے ہن مٹی دے برتناں دے تے اتھوں ایہ لݙ کے ایہ سدھے بحیرہ عرب وچ ویندے ہن تے بحیرہ عرب توں سدھے ایہ ریڈ سی دے تھرو سدھا انہاں دا منزل مقصود جیڑھا ہے او سکندریہ توں بعد مصر ہوندا ہا دوستو ایہ ہے پرانی تہذیب دی پرانی ڳالھ ہن میں گالھ کریساں کہ اج وی کجھ قبائل انہاں دے وچوں لئیہ دے وچ موجود ہیں بئیاں کجھ کتاباں دے حوالے نال انہاں نے آکھیا ہے کہ لئیہ دے وچ دو بے وی بہوں پرانے قبائل ہیں جن دے وچ پتل تے منڈا ہے پیا منڈا فیملی دے اج وی باقیات لئیہ دے وچ موجود ہیں ایک کالا باغ کنے نہر نکلی ہے جیڑی سدھی لئیا آ کرنگی اختتام پذیر تھئی ہے تے اے ایں نہر دا ناں وی منڈا ہے اتھاں آ کے او مکدی پئی ہے تے اتھاں ٹیل منڈا اے شاید اوں قبیلے دی وجہ توں ہی ایندا ناں منڈا ٹیل ہے پیا دوستو پتل فیملی جیندا ذکر بہوں پرانی کتاباں دی ملدا ہے او وی لئیا دے پرانے واسی ہن تاں او وی انہاں دا ذکر وی انہاں دا فیملیز وی لئیا دے کرد و نواح دے وچ اڄ تک انہاں دی باقیات وی موجود ہن پیاں۔ اے ہن لئیا دے پراݨے لوک تے پراݨے قبیلے۔ دوستو ست سو ٻارہاں ہجری دے وچ جیڑھے ویلے محمد بن قاسم نے ملتان کوں فتح کیتا تاں اے ساری سلطنت جیڑھی ہئی اے اسلام قبول کر گھدا تے اتھاں اسلام دا بول بالا تھی ڳیا۔ سن پندرہ سو تک اتھاں مختلف حکمران مسلمان حکمران آندے رہ گئے پندرہ سو پندرہ سو صدی دے وچ غازی خان بلوچ دی فیملی نے حکومت آئی لیا تے پندرہ سو تو گھن کے ستارہ سو سنتالی تک اتھاں میرانی خاندان نے حکمرانی کیتی تے لیا دی یعنی انہاں نے لیا کوں آباد کیتا اے تاں مختلف جھائیں تے کھوہ کھٹے تے زمین کوں واہݨ دے قابل بݨایا تے جیڑھی بے بنجر زمین ہئی تے جیڑھی بے کار زمین ہئی او کوں کارآمد بݨایا اے کریڈٹ میرانی خاندان کوں ویندے۔ دوستو اٹھارہ سو سنتالی دے وچ رنجیت سنگھ نے حملہ کر کے وت ہک دفعہ مسلماناں کنے اے سلطنت کھس گھدی اے سلطنت کھسیچن توں بعد دوستو واپس اے سلطنت وت انگریزاں کو لگی گئی تے وت اتھاں انگریزاں دی حکومت آ گئی دوستو اٹھارہ سو پنجاہ دے وچ انگریزاں نے لیا کو ڈویژنل ہیڈ کوارٹر دے طور تے ایکو لیا کو ڈویژن بنا لیتا اوندے نال ایندے ملکہ جیڑھے ڈسٹرکٹ ہن، دیر غازی خان ایندا ہک ڈسٹرکٹ ہوندا ہا، مظفر گڑھ جیڑھا خان گڑھ موجودہ مظفر گڑھ ہے او وی ایندا ضلع ہوندا ہا تے ڈیرہ اسمعیل خان وی ایندا ہی ضلع ہوندا ہا۔ اٹھارہ سو پنجاہ توں لئیا ڈویژن بڑھ گیا سر اے سلسلہ انیس سو ہک تک چلدا رہ گیا تقریبا کوئی

جیڑھے سرحدی ضلع ہئی دیرہ اسماعیل خان اوکوں انہاں نے ڈویژن بنا ڈتا تے میاں والی کوں اوندا ضلع بنا ڈتا تے لیہ کوں میاں والی دی تحصیل بنا ڈتا۔ تقریبا یعنی لیہ دا قسمت دا ستارہ ڈیکھو کہ لیہ ڈویژن توں سدھا تحصیل آلے پاسے لگا گیا۔ اے اس ایں لوکاں دے اتھوں دے مقامی لوگاں دی ہمت ہئی انہاں دی برداشت ہئی کہ انہاں ایڈا وڈا صدمہ برداشت کیتا۔ ساڈے لوگ نو سال کیتے میاں والی ویندے ہن اپنے جیڑھی عدالتی کم ہوندے ہن یا کوئی وی کم ہوندا ہئی تاں چونکہ ساڈا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر میاں والی ہئی۔ انیس سو نو دے وچ دوبارہ انہاں نے مظفر گڑھ کوں ضلع بنا کے تے لیا دی قسمت دوبارہ بدھ ڈتی گئی مظفر گڑھ نال اور مظفر گڑھ دی تحصیل بنا ڈتا لیا کوں۔ اے سلسلہ دوستو ایویں علی کار چلدا رہیا بہوں دیر تک چلدا رہیا حتی کہ پارٹیشن دا ٹائم آ گیا تاں اے پارٹیشن تھی گئی انیس سو سنتالی دے وچ لیا اوویں مظفر گڑھ دی تحصیل رہیا دوستو۔ انیس سو پچونجا دے وچ ہک لئیا کوں خوشخبری مھی ڈھئی کہ لئیا شوگر مل لگ گئی تے ایہ سرکاری مل ہئی سارے لوگاں کوں کجھ نہ کجھ روزگار میسر تھیا اور سارے لوگ بڑے خوش تھئے بڑے نہال تھئے کہ اللہ پاک نے ساکوں ہک بہوں وڈی نعمت توں نوازئے کہ سارے کول شوگر مل لگ گئی ہے دوستو ایہ وی خوشخبری کوئی بہوں زیادہ دیر نہ رہی کجھ سالاں بعد پتہ لگا کہ ایکوں وی پرائیویٹ کر ڈتا گئے ایہ وی سرکاری سطح تے ہن ختم تھی گئی ہے۔ دوستو انیس سو چونہٹھ دے وچ ہک مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح لئیہ توں الیکشن لڑی صدر ایوب خان دے اگینسٹ صدارتی الیکشن ہا تے اوں ویلے مادر ملت کراچی توں وی الیکشن لڑدے پئے ہن تے لئیہ توں وی الیکشن لڑدے پئے ہن تے اوں ویلے جناب فاطمہ جناح کوں لئیہ توں وی کامیابی حاصل تھئی تے کراچی توں وی کامیابی حاصل تھئی دوستو یہ سلسلہ ایویں اگوں تے چلدا آیا تے انیس سو اکاسی دے وچ ڈیرہ غازی خان کو ڈویژن بنا دیتا گیا تے ساڈے لہیا کو دوبارہ ڈسٹرکٹ دا عہدہ مل گیا تے انیس سو بیاسی بیاسی دے وچ ساڈا لہیا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر دے طور دوتے بن گیا دوستو یہ ہے لہیا دی تاریخ لہیا دے نشیب و فراز دوستو ہن میں توکوں ڈسینا کہ لیا دی کل رقبہ کتنی ہے ایندا ٹوٹل رقبہ باہٹھ سو نبے مربع کلومیٹر ہے ایندیاں ترائے تحصیلاں ہن تحصیل لیا تحصیل کروڑ لالیسن اور تحصیل چوبارہ دوستو ایندے نال نال میں لیا دی اہم شخصیات دا ذکر بھی کرنا انتہائی ضروری سمجھدا کہ لیا دیاں اہم شخصیات کیڑیاں ہیں ایندے وچ سب توں پہلے چندر گپت موریہ دا ذکر میں کریساں کیونکہ اوندا وی ڈائریکٹ انڈائریکٹ او وی اساں اے سمجھدے ہیں کہ او ساڈے تھل دا بندہ ہا بلکہ ساڈے لئیہ دا بندہ ہا۔ اس توں بعد گوپی چند او وی ساڈے لئیہ دا ہی بندہ ہا جیڑھا بعد وچ یو تھیا۔ چندر گپت موریہ دے بارے میں تہاکوں اک ڈسی ونجاں کہ چندر گپت موریہ بیسیکلی ہئی کون یا بعد وچ کیا بنڑا۔ ایندا پوترا ہئی اشوک جنڈ جئیں

جیندے جیند دا ناں اج وی اوندے ناں نال منسوب ہے گابھا روڈ دوستو اس دے نال نال میں خیال امروئی صاحب دا وی ذکر کرنا بہوں ضروری سمجھداں کیونکہ اوندا وی ایک بہوں وڈی شخصیت ہئی تے بہوں وڈا ناں ہئی اردو ادب دے وچ شاعری دے وچ اور بہوں قداوار بندہ ہئی خیال امروئی دے بعد میں نسیم الیہ دا ذکر کرنا انتہائی ضروری سمجھداں کہ نسیم الیہ کیا ہین بھنور لکھاری ہئی، شاعر ہئی، دانشور ہئی۔ دوستو اساں چھوٹے چھوٹے ہوندے ہاسے تے اوں ویلے لیلام گھر لگدا ہا ہک پروگرام تے اوندے وچ طارق عزیز سئیں نے ہک کوسچن کیتا ہئی کہ پوری دنیا دا ایجھا بندہ ڈسو جیڑھا جیکوں خط لکھا ونجے تے اوندا ایڈریس لکھن دی ضرورت نہ پووے تاں ہک بندے نے اٹھ کے آکھا ہئی کہ او ہے سر نسیم الیہ۔ یعنی کوئی وی تساں خط اوکوں لکھیا پوری دنیا دے وچوں تاں صرف ایہو کجھ لکھ دیاں نسیم الیہ تے الیہ دے وچ اوکوں پج ویندا ہا یعنی نسیم الیہ وی ساڈے الیہ دی بہت بڑی شخصیت ہئی۔ دوستو میں روف کلاسٹر دا ذکر کرنا انتہائی ضروری سمجھداں کہ او وی ساڈے الیہ دی سنجان ہے ساڈے الیہ دا مان ہے ساڈے الیہ دا فخر ہے جئیں بہوں کم عمری دے وچ ایں کریم پئے ساڈے ساڈے لئیا توں وی بلانگ کریندن وستی جیسل توں میں انہاں دا ذکر کرنا وی انتہائی ضروری سمجھداں اللہ پاک انہاں کوں مزید ترقیاں اور خوشیاں عطا فرماوے اوندے نال نال پروفیسر اکرم میرانی صاحب دا وی میں ممنون ہاں او وی وڈے آدمی ہین ساڈے لئیا دے اس توں بعد ڈاکٹر اشو لال فقیر اوندا ذکر کرنا وی میں ضروری سمجھداں کہ او وی ساڈے لئیا دا حصہ ہن۔ ایہ ہن کجھ اہم شخصیات جنہاں دے بارے میں ڈسنڑاں ضروری سمجھدا ہاویں کہ ساڈے لئیا دی پہچان ہن۔ مار نور محمد تھن دا ذکر وی کرنڑاں میں ضروری سمجھداں کہ انہاں وی لئیا دی بہوں ساری خدمت کیتی ہے۔ انہاں ہک کتاب وی شائع کیتی ہئی تاریخ لئیا اور الحمدللہ انہاں نے بہوں اچھی شے کیتی ہئی۔ اللہ پاک انہاں کوں غریق رحمت کرے۔ اللہ انہاں دی مغفرت فرماوے۔ دوستو ہن میں آندا پیاں لئیا دیاں درگاہیں آلے پاسے۔ سب توں پہلے بھاؤ دین ذکریہ ملتانی انہاں دی ڄمݨا ملتان کروڑ علی سندھ دے وچ تھی ہے۔ اڄ وی قریشیاں آلے تھلے دے نزدیک اوندے او جاہ موجود ہے جتھاں اوندی جائے پیدائش ہے۔ او کم رونڈے دے وچ ہی ملتان شفٹ تھی ڳئے ہن تے انہاں صوفی ازم کوں ملتان اچ پروموٹ کیتا۔ او وی بیسیکلی لیا وال ہن، لیا دے ہی ہن پئے۔ سئیں کمال الدین المعروف لالی سن کروڑ انہاں دا دربار انہاں دی درگاہ کروڑ لالی سن دے وچ موجود ہے۔ ایندے ناں دا اختلاف ہے کجھ تاریخاں دے وچ انہاں دا ناں کمال الدین ہے لیکن مرشد اشو دے نزدیک او میکوں آہدے ہن کہ سائیں ہونا دا ناں حضرت یوسف علیہ الرحمہ المعروف لالی سن کروڑ۔ سئیں سئیں انہاں دی گالھ وی سر اکھیں تے تے تاریخ دی گالھ وی سر اکھیں تے جیڑھا ناں وی اے بہر کیف لالی سن کروڑ ساری ایں دھرتی دی مہان ہستی ہن ولی اللہ وی ہن صوفی وی ہن ایندے کنیں بعد میں ذکر کریساں سائیں راجن شاہ بخاری سائیں دا سائیں سودھے بھاگ رحمت اللہ علیہ دا کہ انہاں نے وی ساری کچھی دے وچ بڑی محنت کیتی تے لوگاں کوں مسلمان وی کیتا تے لوگاں کوں صوفیزم دی وی تعریف کیونکہ تعلیم ڈیتی اگو سارے راجن شاہ دے بالکل نزدیک ہی گاڑھو لال دا ایک مندر ہے یہ گاڑھو لال کیا ہے ان دے بارے لوگاں دی مختلف آرا ہیں بیسیکلی اے برہمن ہندو ہئی تے اے جڑی برہمن تریک چلی آئی اے وی مرشد اشود ہی ڈسے کہ اے اوندا حصہ ہئی اے سندھ اچ آیا ہئی اپنے ہندوازم دے برہمن دی جڑی یعنی اے جنگجو ہئی ایہ اتھاں آ کے ایندی وفات تھی گئی تے ایہ اتھاں ای دفن تھی گیا۔ ایہ گاڑھو لال بالکل راجن شاہ دے نزدیک ہے تے ایہ وی سر لیا دے وچ ای موجود ہے۔ ہالے تک وی ایندے آثار باقی ہن۔ دوستو اگوں ساڈے قادر شیر کاظمی سید قادر شیر کاظمی رحمت اللہ علیہ او شاہپور دے وچ انہاں دا مزار ہے تے انہاں دی مزار ماشاءاللہ نال ہن وی موجود ہے پی دوستو اگا آویندے لئیے اتاں شیخ کمو کامل صاحب علیہ رحمہ ہے اس تو بعد پیر نوری حضوری صاحب ہن پے سائیں اوندے نال نال شہید محمد عارف سائیں ہن پے انہاں دا ذکر وی کرنا میں ضروری سمجھداں اور اوندے نال شیخ جلو رحمت اللہ علیہ ہے انہاں دا مزار وی اتیں لئیہ دے وچ اویلیبل ہے دوستو شاہ حبیب سائیں سخی شاہ حبیب سائیں دا دربار وی اتھائیں ہے سخی جمن شاہ سائیں دا دربار وی اتھائیں ہے دوستو ہن اساں آنے ہیں اپنے فتح پور والے پاسے سب تو پہلے میں ذکر کرے ساں حسن شیر دربار دا اتھاں بھی سال بسالی میلہ لگدا ہے انہاں دا بھی عرس ہوندا ہے او تقریبا پوہ دے وچ میرے خیال انہاں دا عرس لگدا ہے اوندے کنے بعد دوستو لالی سن دا میلہ وی چولویں دا میلہ بڑا مشہور ہے بڑے عرصے توں لگدا ہے پوری دنیا اوکوں جاندی ہے تے او بدروں دے وچ لگدا ہے دوستو اگو غلام حسن سواگ رحمت اللہ علیہ دا دربار ہے او وی کھروڑ علی سن دے بالکل قریب ہے دوستو ایویں اگتے فتح پور آلے پاسے پیران چھتر رحمت اللہ علیہ انہاں دے دربار ہن انہاں دی وی روحانی ہستیاں او وی ساڈے لیا دے وچ موجود ہن پیاں دوستو اگو آویندے ہے ساڈا فتح پور سوہنا شہر جتھوں دا میں واسی ہاں جتھوں دا میں واسی گاسی ہاں جتھوں دا میڈا جم پل ہے دوستو اتھاں میں ذکر کریساں تھل دی مہان اوں ہستی دا سائیں عنایت شاہ بخاری صاحب رحمت اللہ علیہ دا کہ عنایت ولایت دا میلہ ہر سال چیت دے وچ لگدے تے پورا سال لوگ تانگھ تنگیندن کہ بھئی اے میلہ کݙݨ لڳسی تے اتھاں اساں آ کرانگیں تے میلے دی میلے کوں خوش میلے دیاں خوشیاں انجوائے کریسوں تے میلے دے اتے ویسوں سارا سال لوگ پیسے جمع کریندن میلہ ݙیکھسوں تے میلے دیاں خوشیاں انجوائے کریسوں۔ دوستو ایندے نال ہی پیر بارو رحمت اللہ علیہ دا وی دربار ہے او وی ساڈی لئیے دی سی نہ تھے پیا۔ دوستو اج دی دیہاڑ دے وچ لئیے دی تاریخ دا اتنا باب کافی ہے باقی کوئی کمیاں کوتاہیاں ہوسن تاں بعد دے وچ انشاءاللہ میں کہیں بئے درشن دے وچ ضرور کمیاں کوتاہیاں دور کر ڈیساں دوستو تہاڈا اپنا میزبان عباس سواگ میڈا اپنا چینل عباس سواگ تھل ثقافتی رنگ ایکوں سبسکرائب وی کریسو تے بیل آئیکان دا بٹن وی ضرور دبا ڈیسو تاکہ ہر نویں آون آلی ویڈیو تہاڈے تک پجدی رہ ونجے تے تساں سرائیکی سنڑدے رہ ونجو تے انجوائے کریندے رہ ونجو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔